Ii, Ɔsɛ kurom ahofadua, Paul, m'ama ntɛm, Nanso mesɛ dikanfo, Mese meyɛ Paul ra, m'ama ntɛm mu, Mesɛ dikanfo. Wosi kɔn ase kwada so a, Wosi wohwɛ ɔhemaa firi ma, Mua, baako pɛ, Onua, no duplicate, no photocopy, Meka sɛ original, na ɔgye so, Bon, Sane sɛ ahoɔfɛ paa deɛ memfa nni agorɔ, Onua, ɛnde mafa me ho sɛ teetee, Hɛɛ, me mewɔ swag o, Mehyɛ t-shirt koraa wotumi sɛ megyina me nan so, Aah, yɛfiri Marshalls t-shirt, Gyina nna so, Deɛ mu ɔden. Nkyɛ nkɔma m'adɔfoɔ ne m'atiefoɔ nyinaa. Ɛnnɛ me nua barima bi na ɛde n'asɛm abrɛ me o. Na ayɛ a na ɛyɛ me dɛ sɛ sɛ mmarima no ba forward saa no a na ama m'ani agye. Adɛn nti a? Ɛsiane sɛ daa daa nyinaa mete mmaa no story nti mete mmarima no deɛ no a na ɛyɛ me ntɛm sɛ memfa mmra ntɛm na adɔfoɔ so ntie bi. Ɔso wopɛ sɛ obisa sɛ nti ɔbaa ware mmienu a ɛyɛ yie anaa? Seesei a na mmaa no repa akyerɛ sɛ deɛ mmarima tumi yɛ no wɔn nso tumi yɛ. Ɛne sɛn? Ɛnnɛ mede mo rekɔ ɛyɛ Europe man mu. Memmɔ kuro no din sane sɛ asɛm yi yɛ asɛm a ɛrebobɔ ba, na menim sɛ ɛnkyɛ ebi ɛho seesei adeɛ WhatsApp abu yi deɛ ɛnkyɛ hɛ yɛbɛto afa mu seesei a, na mmom medi kan de video no aba sɛdeɛ ɛbɛyɛ asɛm no pie na ɛba a wɔbɛka sɛ a asɛm wei ɛna na ahofadua Me ho refɛ Rolf na mede reba no. Ɔkyerɛ mu a, ɔyɛ aberanteɛ na agya a ɔtuu kwan kɔɔ aborɔkyimaa mu. Wɔnenanenam ɛyɛ nwura mu, Libya nom ne adeadeɛ ara na ɔde kɔpuee ɛyɛ Europe mmaa mu. Enti ɔkɔeɛ no, onipa a ɔkɔsoɛ no ka kyerɛɛ no sɛ, O, me no, me ne buroni na ɛte, Enti asetena no nhyɛɛ da nyɛ pɛpɛɛpɛ saa. So ho? Enti Nyame yɛ adom a mɛpɛ Ghanani na ebia wo ne no atena na ebia waboa wo nkrataasɛm ne nneɛma nneɛma. Ɛna ɔse daabi, me deɛ Ghanani deɛ ɔne ne kɔ akɔtena ɔbɛyɛ ebia aware paa ne adeade bi so na ɛwɔ ɔdɔ nim. Ɛna ɔse o, asɔre a yɛkɔ na ebia wobɛnya obi a ne ho dɔ bi na agya wɔne no de mo dɔ abɔ dɔ mu. Okay, aberanteɛ gye to mu Ɛno nti ɔne aberanteɛ yi a ɔkɔsii ne so ɔyɛ ne kuromni no ɔne ne kɔ asɔre a na ɔhyia awura bi ɔhyia awura no in fact awura no kora na ɛdii kan ɛkasa ne ho sɛ ei eh, wode mehu ha da na ɔso mebaeɛ nkyɛe mebɛduru eh, europe ha nkyɛe na mmom me nua ni me ne no ɛfiri kuro baako ne hɔ na mete a agya me ne ne ba asɔre na ɔso oh nice Enti nkɔmmɔdidie mu a, o, ɛneɛ ɔbaa yi ɔnoa aduane na ɔde brɛ wɔn mo na wɔkye nam akɛseɛ na kyɛ sɛ ɛnyɛ asɛm ketewa ɔmo ɔmo kyeele kyɛ sɛ ɔmo fiili yɛ nti emu hɔ no ara na kyɛ sɛ aduane no aduane no asɛm a ɔmo nim sɛ ɛna da bia meka kyerɛ mmaa no woyɛ ɔbaa wɔafoɔ na so hwɛfiri mo so sa da bia asɛm a meka kyerɛ wo sɛ the gateway to a man's heart is food sɛ woyɛ ɔbaa wɔafoɔ na ɔmpɛ aduane no a mepakyɛw ɛyɛ expect sɛ okunu bɛdɔ ma menka biribi nkyɛn ɛyɛ ɛyɛ Ɛyɛ secret. Nneɛma nneɛma mmienu sɛ wobɛbrɛ wo ho ase na wobɛnoa aduane ama barima adi. Menka sɛ yɛ gyimifoɔ, wonyɛ gyimifoɔ, but sɛ wonoa aduane ma barima di na sɛ wobrɛ wo ho ase ma barima a, n'akoma wei wafa. Nti ɔne ɔbaa yi tenaeɛ. Me nua barima yi kyerɛ mu a, deɛ nti a mede asɛm wei bɛtwaa mu no, sɛ yɛka sɛ ɔbaa yɛ ɔbaa a, ɔyɛ ɔbaa. Hɛ, anɔpa ɔbɛsɔre ne n'aduane si table so Ɛɛ, awie a, deɛ ɔde bɛkɔ lunch, ɔyɛ aduane gu lunch bag mu na bɛrima yi de akɔ adwuma. Anwummerɛ nso so ɔbɛba na ɔno nso firi adwuma ba aduane wɔ hɔ kyɛ sɛ ɔnyi hɔ kora aduane hyɛ fridge mu. Kyɛ sɛ ɔdɔ deɛ ɔka sɛ ɔbaa yi yɛ ɔbaa pa a, na kyɛ sɛ ɔyɛ ɔbaa. Na yei na nneɛma kɔkɔɔ anim a na ɔka kyerɛ ɔbaa yi sɛ, sɛ sɛdeɛ woyi ɔdɔ yi deɛ sɛ kyerɛ me deɛ mpɛ sɛ meware wo. Na nyɛ biara waware da, wawo da anaa ɛdeɛn. Bɛrima no deɛ ɔka kyerɛ no sɛ, oh, me deɛ menwaree da na mmom mesua no ɛyɛ berɛ a mekɔ secondary school no ɛna me ne ababaawa bi ɛfa nyinsɛn na ababaawa no wamfa nyinsɛn no ama me but menim toodow sɛ ɛyɛ me dea ɛna ɛduru some point ma no bɛka kyerɛ me sɛ nyinsɛn no ɛyɛ me dea na mmom menni sika a mede bɛhwɛ no nti n'abusuafoɔ nya de ɔmde nyinsɛn no bɛma me ɛno nti ɔde nyinsɛn no kɔma ɔbɛrima foforɔ a ɔbɛrima no na waware no agya ɔne ne bɔbra Na mmom ɔse akwadaa no koraa deɛ ɔnim baabi akwadaa no wɔ. Ɔbaa yi nso ka kyerɛɛ barima yi sɛ, Me nso so me ne obi wɔ nkwadaa mmienu wɔ Ghana na akwantuo no a meyɛɛ m'adwene sɛ meretu no, ɔbarima no ammoa me akwantuo no mu. Enti ateetee ne nneɛma bebree, ɔte sɛ mabɛduru aburokyire no, afei na ɔpɛ sɛ nka ɛyɛ awareɛ no yi nanso so awareɛ no agu. Ɔbisaa mu sɛ, Ɛnokorɛ sɛ awareɛ no agu ampa? Ɔse, Aane, awareɛ no agu. na ɔsan yɛ o. Ɛno nti yei nam so ma nkurɔfoɔ gage engagement ring yi wɔde bi hyɛ ababaawa yi ma wɔde ɔdɔ bɔ mu. Na yei na ɔbarima yi yɛɛ sɛ okay ɛwɔ sɛ me ma m'abusuafoɔ kɔ wo fie kɔkɔbisa sɛ anyɛ bia yɛsɛ wokɔ awareɛ abisa sɛ bi wɔn tie eh, nsɛm pii dwumadie sɛ na bɛyɛ obi mfa ne sekan nwa nanka ɛno nti bɛrima yi abusuafoɔ ɛkɔ ɔbaa abusuafoɔ kɔbisa sɛ Mo dehyeɛ yi, me dɔ, yɛ dehyeɛ pɛ sɛ ɔwaa no, na anyɛ biara waware anaa? Abusuafoɔ no ka kyerɛ no sɛ, Daabi, ɛɛ, ɔne ɔbarima bi na ɛwareeɛ, na barima no koraa no, wɔnhu baabi a ɔnenam, nti awareɛ no deɛ, ɛnyɛ awareɛ bi a ɛyɛ yie, kyerɛ sɛ, wɔkyerɛ sɛ awareɛ no nni hɔ. Na ɔso wate. Nti ɔde abusuafoɔ so de n'ani kɔhwɛɛ nkwadaa no mmienu a wɔgyaa no wɔ hɔnom no. Ɛnam so ma abusuafoɔ kɔɔ ɔbaa yi abusua mu kɔkɔyɛɛ ɔbaa yi ho adeɛ de maa ɔbaa yi. Nneɛma a ɛrekɔka ma ɔne barima no atena atumi awo nkwadaa mmienu. Na barima no nni nkrataa, nti ɔbaa no na ɛba Ghana na wakɔ, ɔba Ghana na wakɔ, ɔba Ghana na wakɔ. Nti ɔkɔba ɔkɔba no ara, ɛna agya Nyame yɛɛ adom, ɛna barima yi nso nyaa nkrataa. Na agya ɔno nso so, ɔnim sɛ fie nyɛ nti ɔbaeɛ na wɔrebɔ sasa bi asi hɔ na sɛ daakye wanyɛ kwaseampanin. Ɛno nti na ɔbaa no kɔ a ɔna ɛhwɛ so ma no. Enti yei na da koro ɔbaa no firi Ghana bɛduruiɛ na ɔno nso sei, ɔnya emergency bi, yɛsi adeɛ ne nsa aka ne nwoma, enti ɔno nso nhwɛ no koraa no na ade kye a wɔnkɔ, ɔbaa no sɛ daabi, ɛnnɛ yi a na mereba abɛduru, enti twɛn, na ɔse daabi daabi, ɛwɔ sɛ metumi kɔ Ghana ɔkyena. Ɔbaa no kaa biara, anagya barima yi ɛbu ne ketem na ɔbaa Ghana. Enti ɔbaeɛ no, na ɔde n'ani ɛreba abɛhwɛ adeɛ sɛ deɛ wɔkaeɛ no yɛ nokorɛ anaa. Anokwasɛm sɛ, ɔbaa no abusua a wɔgyee awareɛ maa ɔbaa no no, wɔyɛ ɔbaa no abusua deɛ, na nokwasɛm a ɛwɔ mu ne sɛ, ɔbaa no, ne kunu no a ɔwɔ Ghana no, ɔda so ne no wɔ hɔ a awareɛ no mmuiɛ. Na yɛreka a yɛreka yi, Na ɔka kyerɛɛ ɔbarima no sɛ, Nkwadaa no wɔ ɔbarima no maame hɔ. No knowing sɛ nkwadaa no wɔ ne kunu dadaa no hɔ a ɔne nkwadaa no na ɛte hwɛ wɔn a wɔn nim sɛ wɔn maame ɛwɔ aburokyi. Ne nka mpɛ sɛ barima no deɛ onim ɛna ne ma no nso kura mpo nim sɛ ebi a yaba bɛware na nase si. Kyɛ sɛ asɛm no woka kyɛ sɛ meka koraa a ɛnsi so ɛna ɛmɛki sɛn so. Na yɛn na me nua barima yi Ɔnya kyɛ sɛ ɔnya fela no nti ɔkɔduadua mu na ɔkɔtoo bɛrima yi na bɛrima no ka no sɛ oh me yere no no me ne na ɛwɔ ha na ɔkɔ aberɛkyɛ na ɔkɔ na ɔba ne nneɛma oh ɔba koraa nneɛma ɔde brɛ me ne na ɔso me nso so ɔde nneɛma no maa me dadadadada sɛ nka mefa mmerɛw na mebɛduruyɛ no sikasɛm nneɛma bi bɛtɔ kyema nti afei na menya adagye na mede nneɛma yi abrɛ wo in fact ɛhɔ no na ɔbɛrima yi yɛ nea ɔbɛyɛ ɔkɔɔ abusua hɔ sɛ abusua Na adɛn nti na mohwɛ ma ɔbaa a ɛyɛ mo dehyeɛ ware mmarima mmienu? Asɛm a abusuafoɔ no bɛka ne sɛ, Ah, ɔno na ɛwɔ n'aburokyire. Ɛna ɔse, Deɛ barima yɛ, ɔbaa tumi nso yɛ yie. Ɛna afei nso so no, barima no nso no, yɛkaa sɛ ɔne no agyae. Yɛnim sɛ wɔn da so hyehyɛ hɔ. Na barima no ankasa nso mfa nsa mmɛyɛ ne ho adeɛ. Na adɔfoɔ, mmerɛ mu no, ɔbarima wo ne ɔbaa wo Sɛ mo ɔyɛ ne ho adeɛ onya ne ho adeɛ o mo tena efi bosome me nsia ɛkɔ no a mmerɛ mu ɛkyerɛ sɛ ɔbaa no yɛ ɔyere ɛmfa ho sɛ ɔyɛ ne ho adeɛ anasɛ ɔnyɛ ne ho adeɛ yei ɛne ahuntasɛm anasɛ ahintasɛm a me nua bɛɛ me nkɔkɔ hu yɛ sisi a ɔbaa aburukyiri ɔpɛ sɛ ɔbusa sɛ so ɔbaa no onya no anaa anaasɛ ɔma ɔbaa no nkɔgyae ne kunu no a ɔwɔ Ghana no na ɔno ne no ntena, anaasɛ ɔno ɔnyaa no, na sɛ ɔgyaa no nso a, ne mma ntɔtɔ mfeewa a, ɔyɛ ɔbarima, ɔbɛdɛn na wahwɛ wɔn mo? Seesei n'adwene ayɛ no kɛse nnɛ, ɔdaa wɔn nna. Ɔbisa ne ho sɛ, Ɛdeɛn asɛm nie? Yɛn ano ade sɛn na amene? Na ɛfaa he na ɛkɔsii he na ama no aba sei? Adɔfoɔ, me nua barima no asɛm ni. Ɔse ɔnyɛ dɛn? Ɔmma ɔbaa no nkɔgyae ne kunu no a ɔwɔ Ghana no, anaasɛ ɔno mmom na ɛnya awareɛ? Ɔno nso ne ne ɔbaa no mma no nso so susua. Ɛnɛ me ho ayɛ fɛ paa. Amere Enterprise a ɔwɔ UK ɔno ne sɔ ma seme nua mafa me ho sɛ teetee me deɛ body a body skin a skin megya me nam so deɛ mmɔɔden that's the name yɛbɛsɛ nhyia wɔ ɔsɔre a 0540785111 one love